Naki ekogera bateba abagusii batebete ng'a ng'a mbuya oborogi bwa obotuko ekiagera omonto obotuko egotuma taroche kaini kobua oyo omogaso okororekana ng'a nyare gokora ki? Oo- Osiarere omwana oye. Eba. Lakini naende ekero ore laini eyemo ekiagera bagoteba ng'a onye gogosoka isiko kabere. tokogwena. Yaani onye kore omorogi. Yaani igo enchera ende ng'enche kore omorogi, naende kobibwate, norware buna tokogwena. Bagwesokia, na abanto baria omanyete oria omanyete, iga agochicha, obaake agantara oyooo amanyinga akopima amanyinga, oteba aye nobibwate. Igo ebinto mbire omanyete gose aa, ebigokorekana gose bire oo. Toirete ng'a mbiaerete buna bono riria twatebete amasangi, amasangi naye amo aba agoeta. Naende rero mtwaretire eke ebibiriri, na kera ekero nekemo kiabo gekora ki? Kegoeta. Kegoeta. Alright, karibu sana omwanche omorigereri bwe channel yaito, onye naende rituko rinde ngokoretera eh, omogano onde o kabere. Nagotebitie wiki eria ng'a ngokoretera ande emegano eye iga y'ekemila ki'omogusii na boigo korigereria mono ng'a omogusii machiko ki aye iga abegete ebinto mbire bigokorekana ase orogongo rwa gusii. Abanto abange batari komanya ebinto ebi iga ng'ai biaruete, Ebinto ebi mbitokie biga to a point, biabeire bigokorekana, naende abande bagateba n'ekegusii kiaerire ng'ai giachia rende totara totarakora koba abagusii. Yes, nonye tore na Andrew omoache twakorete last week igoro y'amasangi naende togateba buna ewiki iga nkorete tore igoro y'ebibiriri. Ebibiriri ninki? Ebibiriri abanto abange babeire bakokwana igoro y'ebibiriri, oborogi bw'amaiso, na ebinto binge buna ebi. Omonto oyomo ante ng'a ebibiriri mbirobake America. especially ase abagusii bare abange bono that's why narete ndio match rituko riare rire ria kabere tomanye ng'a ebiri eri ngento ki my brother karibu sana Mbuya mono, eh, inche ase amarieta nane nario mache nkorokwa, buna gwatiga goteba enka nkoro nyamosoro igoro omosiambo ara aria, mm. twachire agokora arigereria ngabere atato, Yes. buna twakwanete korwa ewiki eria ng'a ngocha koreta twarenge. Amagana y'ebibiriri torarigererie ingo, ekiagera nobire, nonye ebinde mogoteba ng'a biaetire ne chingaki, lakini ebibiriri nabo bikorete ki? Nobire. Nobire. Naende kwabori ng'a ebibiriri ninki? Yes. Ekero togochi koba tokorigereria ebibiriri, ebibiriri ntagete gotebia, ntagete gotebia omo- omo- omwancho omorigereria ng'a ebibiriri gose ne- ne ebibiriri na egento ekemo kiabo kere oborogi. Yes. Oborogi bore bwe ching'encho chinyinge, lakini erieta oborogi rikareta eubi y'oborogi bw'ensibiri rikaba eke amo, rigateba ng'a oborogi, mpaka abanto bagateba ng'a noyo obotuko bweka. Ah, ah, no, um, eh, iga bono tiga tora- tora- toraigora agagu zaidi. Igo ebiriri ne type y'oborogi. Ebibiriri n'ensemo eyemo y'oborogi. Iga oborogi mbobwate chinsemo ire inga. Goetana isano. Kare atotebia ng'a chinsemo echi iga chionsi. Oborogi obonyene boria omonto agotuoma botuko, oborogi bw'amaiso obobore ebibiriri, oborogi bw'ogosoya, omonto naro orarigererie nonye na ebinto bisimekire mogondo, onyore biomire omogondo omogima. Origererie enyomba yateka. Omonto origererie enyomba yateka. So chiaenda chi'oborogia ase ase china buna chisano twakwana naende na echinde chinyinge, Yes. lakini bionsi biabekeranetiwu oborokia. Ebinto ing'aibiruete eh, no- no- no- ne mogusii bieka gose ebinto ebi iga bia etwa- etwatogete tokanyora nobiri. Ebinto ebi timbiri ase omogusii bweka. Yes. Ebinto ebi bire ase chikabira ang'e chionsi, ekiagera nonya nabamanyi baria torarire igoro nabarabwo, abasigisi, naende abanto bande mbare ororo, bire ebibe mono kobua ebi'omogochia, kobua mono buna bono abanto buna abaluya, Yes. nabarabwo mbakorete ki? Mbabibwate. So ebinto ebi mbire ase mogosii bweka, Aha. tatiga kera omonto abwate ebire ebi bibuete ebinde chingo Chinguru. chinguru. Alright. Iroka buna ebi'omoroya, ebire ebire ebikong'u, bibuete ebi'omogochia. Mm. Bono omogusii okonyora ng'a ere, iga obi bagoteba ng'a na ng'a mpinga igo, Mbinge iga iga iga. mpinga iga iga. Bono tiga torakwanera bono directly igoro ye ebiriri bono ekero gwachaka kobi explain ng'a ebiriri na oborogi eh, bw'amaiso. Mm. Ah, ebiriri ebi iga e- egeneration ya ebiriri ng'aki? Bono toigwe rirango bono bo eh, igoro ya ebiriri. Ebiriri na ebinto gete bigosoa ase omobere, Yes. mbiri kororekana ng'a omonto okobiyaire iga. Tatiga ekero omonto obibwate akosiareire, tori korora ng'a ogosiareire, iga agokorigereria bia- biasoa amanyinga ime, biachaka gokoroma okoigwa ng'a na ebi ebinsona bireee omobere oo, gwachaka gwekoya, ogwekoya abanto abanto bange mbamaete ng'a okoya eki na ogwekoya. Yes. Bono gwachaka gwekoya, yagera, omo gwachaka goteba ng'a ngokunde korwa asegete korwa asegete, ne riberera. Rigo rikoba igoro mono. Bono ebinto biria, ekero agosiareire bono bige omogusi atake omogusi arenge omonto omong'aini sana. Ngotaka komanya arenge ng'a, mochando ki kere gesegwe kwarenge buya? Ng'aki Bono gwachaka ng'aki- gwekoya ng'aki enchera gwachaka eng'encho. gwekoya eng'encho enge buna eye, Yes. naende ng'aki gwachaka koigwa bobe, ogoteba ng'a gwakure gwakure. Bamanya korigia enchera, yogotoka komanya ng'aki, nki eke kiaba. Bareta, eh, onye namaguta aya y'etaya, gose amaguta. eye liquid Yes. baetie buna bono ba- bagatumire e- e liquid nere ye- yenkoro chiri chintang'ani chiarosetiwe Mm. emaguta are liquid aya amache Ande mbare bagateire ng'a bono oyio atakeire goakwa amaguta ya ebunduki. ari nekero ogoeta nere abwo Eh. ngocha toro Okay, alright. bono iga eprocess gose eb- ebitambokero bi'ebibe ebiria ekero gwasiareirwe, bono abageni naria bare gocha bakonega ebinto biria bi aria ase gwasiarerwe, onye na amasiaga ya emesia arengeo arorekana, ebinto gete bigocha buna omochanga, bikwara, bono abwo bono abanto bamanya ng'a ebi na ebibi, ebibe ebibe. Igo eprocess ya ebibe riria neri ng'a omonto agokorigereria. Ee omonto goika akorigereria. Ekero omonto oyio akorigereirie. Naende mong'usane amanyinga. Mwang'usana amanyinga. Ekero kwamu mwang'usanire amanyinga. Ogosiarera. Ogosiarera. Iga ogosiarera nki'ka gosiarera. Ebire ime yaye, ebire ase amaiso, ebire amaiso lakini otari korora. Igo bono eke nakio keria togoteba ng'a ebinto mbire bitarasira. Ebinto mbire bitarasira ebi ebisete. Omonto agokorigereria Iga, egento kiaye korwa ase ogotambokeria, are. tari gento kwaragotambokeria iga rioka, lakini iga agotambokeria buna naende mokong'usa na amanyinga, Yee. naende bibwate chinka. chingaki. Eh, igokorigereria eh, gwateba ng'a ngocha ebinto mbire bigocha bo- onye ne chinsiaga amaraba Amara, nini. aba asa- Igo asa- gari asa- simore eh, ase mwaro. ebubigete yarugoro ya kusoasora yasoso bono bikorete bume- bi- bokemanyereri ng'a ase asiareretwe nasegete Ehe. ase ebinto gete biarenge bagundu bamanyera ororo ng'a monto ki orenge iga Iga echi nechinguru gete omonto oiga abwate, Chinguru ekero chinene. akorigereiri nechinguru echi iga chiaimokia egubi eria agosoa, Oyo yagosoa. ekero yagosoire yacha gogosumbua. Wasoa gosumbua bono yasoa gokobeta. Bono kwegwa ng'a gwaku gwakure. Bono aria nabo bono omo- omo- omogusia am- amanyerete ororo bono agachaka ko e- e test gose ogotema koria arete gotema, agacha kobimanya ng'a nabo bigokora iga, naende nabo bikororekana iga. Lakini enyore ng'a tari kogosiarera iga gento orarore. Lakini manya ng'a egento giatambokeire goetera amanyinga aye naye giasoire asore. Yes. Igo bono ng'a gwasiareirwe. Bono ekero kwanyorurwe ng'a gwasiareirwe bagunduire ng'a kwabinyorire. Omanyete tobwate ara kabere bono ebibiria ebi. Nabo aragosiarere gose akobie. Aba ogosiarerwa gosoegwe. Osobie, bono akobie automatic. Agotambokerie. Agotambokerie. Ehe. Na biria ba- nabo agogosiarera oro- o- orwarigu obwene. Nebi nabo agogo- agogotambokeria bono bibere naye obe oyomo obo ase omonto oria obwate bibi Ebere. bibiri. So bono omogusii ekero are konyora ng'a nabo bire igo, nabwate eriogo riaye ang'e naki omonto oyo akogwena. Nambende. Ebibiriri nabirobio biabwate chingaki? Mhm, Bono gakwa negento ekiamana sana. Ebibiriri biabwate chingaki. Mbiabwate chingaki chiaye. Yes. Naende ekere ekero bibete tori obibwate, ekero ataranyora egento ase omanyete neba nonye ne baria bande ba- ba- babibwate bamanyete amachiko. Na bakorigia nonya noboria oboria obobari, naende ekero mono mono bokoenda na ebinto biringa buna bibari, nonya na abana baria bare ababariri iga, nabo okonyora bago bagokenganiwa sana, Yes. naende babwate emebere emene, Emenene. kwanyora bagokenganiwa ng'a kika ni abanto aba bagocha babe biriri mbwa ngo bigosoa oyo omorabu oyo, Yes. ekiagera amaiso iga akogenda oo rioka. Mm. Bono kwanyora ng'a abana aba ebiri biriri bibwate chingaki obi o bikoruma omonto, abanto baria ba kare, abakaretirwe baria bemanyete ng'a mbabibwate, bare koreta oroteru. Barete oboribori obobariri, ekere bikomogaasa, ekiagera oribibwate ndire bikomogaasa. Bono origereria oboribori, biagutoka gochia oo. Igo igo otagocha konyora omonto, ng'aki agocha korora. Omonto ngocha koera arenge. Gose ngocha koera arenge. Igo abanto mbare bamanyire ng'a mbabwate ebiiri. Mbarengeo, nonya bono mbare ono ebebisete, lakini riria mbarengeo bamanyire buna oyo nabwate. Na tiga egekobe eke egento egekongu sana ekero obibwate omanye nere nobwate togochia mochie omonto. Aye bono ore Oragenda omoise rero bw'abanto. omochie omonto bwa omonto. Naki ninkoarigani bono oche gonkorera abanto. Onyore koa koa abana ba abande basiareirwe togoitwa ngobetora amate mobande. Yes, abanto abange mbare babeire bakorigigwa ng'a oyio abwate ebiiri oyio tagete bwogo. Oitaete bwone gaki, na bae omonyigwe ng'a nobwate ebiiri eria oise konyigwa mwasigete abanto bare ang'e na nomochie oise aa. Abanto mbagocha ekero aa, naki ekero Musa atebete ng'a imbuya oborogi bwa botuko kobua obo bwa mogaso, obibono bw'ebiiri eria ekiagera bogokoreka moga mogaso. Igo kobonyora ng'a togosuka korwa nka yao obobisa agwo obwate ekenyoro ekegima, tokoirwa nonya mbogeni, ekiagera. Naki okoirwa bono obobe. Okogenda otige ebire- Ochi- ochi koboira ochi goita abanto baba. Ogoti- ogotiga obokong'u gose gwachia lakini bare babere bakoenda obogeni Ebise. batari goteba buna mbabwate obo- omochando oyo iga bagenda obogeni batiga emechando aria abanto bagocha koria ase because omo- omokwana oyomo nare maete omosani one abageni bachiete bwoye ekero bagenda bwoye bakarwa ororo bagatiga omochando ororo omwana oye omomura agacha gokwa igoro ya ebiriri naende ekio naki nare gokobori ng'a ebiriri nabo bigoita omonto mpaka akwe Ebiriri goita, ebiriri bigoita very fast, bigoita bwango sana. Ira okanarora omanyete iga akomosiarera baka agochia komuora endanke. Biri bono bigoita biri mbire bire ebinge omonto ako agoitera biachi ku ba baka biachi ko kuora omonto onda, enda bono bwate kar lakini mo isi kara morochi kende. Igo ebiriri nkoenda bire deep, ime mono baka biaita omonto oko.

Igo ebinto mbiromanyete gosiaa ebigokorekana gose biro oo, toirete ng'a mbiaerete buna bono riria twatebete amasangi, amasangi naro amo aba agoita. Naende rero mbotwaretire eke bibiriri, na kere gena ekemogo kiabo gekora ki? Kegoita. So ekero togoteba ng'a nonye amakweri abochire gusii, ebinto mbire oo totakeire goitunda na koro kobi kobituka ng'a inki gekorera amakweri agocha gusii. Yes. Ekiagera ebibiriri nebimo biabo bigoita. Bono omonto oo siareiru, onye biagenda ebinge ase are, iga akoreka baka ande, iga akorekera ande. Tari okoganya ng'a omonto aro aa arorekere esiko aa, inde iga ategete. So, omonto oria obibwate, iga akobokorera osiroki na esegi, iga akobera bobe. Obera bwoye tagotacha moechi omonto, ekiagera okotacha omoechi bw'omonto amagoso akoba orondirwe, na ekero akorondwa igo omanyete mboro oichitirwe. Lakini aye na omonto bo takomotaka, nonya nere omonyene tagosinywa kogenda ase, ekiagera buna akogenda ase buna akorwa oekurate. Aaaaa omwana osia arerwe ebibiiri iga iga, ng'o orenge aa? Inyare borenga, karamoita ango ng'aki onyare boyare, ng'aki nyare Because- boyakora acha. because nkonyarekana ere omwana oyo asire Oyo ngokware bono. Ase- asire bwe- because na- bono naki na- nagochi gotaka komanya ng'a bitamanyiri mapema ase omonto osiareire effects nchire chie chiga omonto yagotwara Ebinto nebinge sana buna bono, abana aba bagokina bono. Bagokana ng'a ekegusii ng'a mbatagete gogetegerera buna eke bono togokwana buya iga, omonto osiareirwe ebibiiri na mbeya yamo egento baetagenete na kera ki na esindano. Yes. Esindano iga buna eka nyagitari iga akonigwa, aria aria nabo bakoranera. That is why bono okonyora ng'a nonye na amakuri atonya goteba ng'a oechoire gusii, omonto oranyore osiareirwe ebibiiri buna eka nyagitari iga na ogopima oria ekiagera bikotwara riberera rire igoro, kiaba noe riberera abwate. Mobete esindani gose mokorere ge- ge- kende gionsi keria getakere nyagetari, lakini ebibiria eria mbibwati riogo riaye nyagetari. Egekora buna okomobeta esindani iga, abwo noo akora ki? Noo akwe. Ekero rigoetana completely, igo monto obetire esi- e- o- o- osiarerwe ebibiria eria tari gokunigwa esindani, abwo igo agokwoa oke engima. Monto osiarerwe ebibiria eria nyabire ebinge, onye takonyora obokonyi bwa ritang'ani, iga agokwa. Nao risoa rinde rigocha iga igo, igo abanto abanene gochirerwa bare birie. mono, Lakini buna aba mono- bono mogokora ebiasara iga, eh, naende biagatambokeire nonye ngoetera chibesa. Mm. Buna okonya gokora ebiasara iga onya gwoonchereria obwoonchereri boria abanto bagonya gokoa otamaeti ng'a ning'o ekero omonto agocha okoa, at last nabo oranyore kobugae bwa ebibiria. Kiagera buna bono omoerio one naye bw'amagena gane Oo, igo bono abanto aba nere rahisi Nabarabwo- koegwa Eh, obwa gosiarerwa. gosiagwa- gosiarerwa. Lakini abana ere rahisi gosiarerwa obwa Gosiarerwa, koegwa. obwa koegwa. Mm. Oria ogocha kobwata bwata chibesa iga ase ebiasara echi siringi nini nini maete noti nchiri mbiri goetera oo. Mm. Ogoererania gati ya chisiringi mono na omochando oo. Abwo bono na- narengereria ng'a ah, abangocha tore ase esection eye ng'a inchera ki biaka ase biri gwekera omonto kwanyorire ng'a nosiareire Nchera ki ogosibigwa ebinto ebi iga? Na either onyore ng'a notambokeiri nchera ki okorusigwa ebiriri ebi iga. Okay, igo kore echiro chisiringi. Echio nachio okonya buna mokonya koererana iga, iga mo egasi eye yane aria mogoka nabo yakora iga, gekonya koerera iga, bikamobwata. Omonto obwate emiaka karibu sabini, emerongo etano na ebere. Gakominyoka ng'a nakure na e- ebinto biria imbe igo koiba iga, otatiga ekiagera ekero buna gokuna iga, emesumari, e- chisindani chigokobeta, ebigokobeta mpaka gwa ogokura kweri kweri, ogokura keng'ina. Nao amo omogusia are kogundera bwango ng'aki, ogokura okwo, omonto oyo ebinto ebi bikomobeta, ebi biagasima bibe ebiiri. Ekiagera torachekia. Ekiagera torachekia, gwachekigwa kwanyora bamosiarera are mobonge. akaminyoka bwango iga agochia gocha ekegwa akanyora agakorete ki? Naende Gose bago- arenge. na- naende bagoteba ng'a eh, abanto abanene bikobakore bobe kobua nonya na abana Eh, eh, lakini bono eh, ere kobwatekana na oyo ogosiarire. ng'aki bikonya biamobeire ang'ana Eh, iroka riria bire automatic bimosambete buna bono chigutu chire ebi tobangosoma ribere bono biachakire gosoma. Bono ebi biri riko boka bire. Oo, Buna bono iga toko ebitunwa biachakire gosomwa riko. igo ng'a nabagocha nebitumwa biri amaiso aye. Amaiso aria bono. Igo Bono bono nabagocha- ebi biri riko ka- kando- biboka. kando ne surrounding eria ore, Eh. nabagocha bono nabiro bi- Nabagocha arigereria nabiro. ebitumwa, Eh. ebinto biria bisoe amaiso aye. Eh. Ekero biasoire amaiso aye, ime bono ekero agochi gocha ase ore, Iga- iga- bono agokobwatoke. bibogete. Aha. Eh, ebinto biria bono bibogete mono ekero ebitumwa bigosomwa riria abanto baito Abanchwa barigereria, ekero bituma buna bono chingaki echio bichagete gosomoria, ebibiriri bikoboka sana. Nario okonyora ng'a nonya oria obibwate bono naende biabo biaboke. Igo ng'a mbibwate na bire chingaki bire ebi ebiti bigotindia buna ase esende yonsi kere gese osibete, bono gwasiboire ng'a bono intwe bono bo egesunte giachakire. Yaya buna ngoko ende yonsi Eh. ere nomo ekobeka amagena, lakini ekero yaturagiri, eira ebitindi. Yes. Egotindia, na ebibiriri naende nabo igo. Bono iga buna tokogenda iga bono iga buna chigutu chikoendete ebituma bikaganya gosomwa aria, nabarabwo nonye ne chibarimo bono iga bagochora ne chiamentere ake echio. Ekero bagoteeba ng'a ekere ekere ebituma bigosomwa aria, omoika noro ogocha obe esaitani ng'a enchogete, ng'a nonye na oyo obichogete ase nini kwamba korora ng'a obeire bari obeire barimo. Naki tware gotebera ng'a ebibe ebi tari gento ogwenerete gochiesera naende bira bire mbibwati kegori, ng'a aye kwabeire omonto omonene togosiarerwa, neba omonto omonene ngosiarerwa ore. Aya ntobwa buna twatiga goteba ng'a ntobwate ara kabere, ebi'ogosiarerwa na ebiokoegwa. Yes. Etorarigererie igoro ye- eye- eye- ebi'ogosiarerwa omorigereria, nabinto ebio torarigererie sana, especially torarigererie ase abana, then tomanye gocha ase abanto abanene. Yes, omache. Abana, abana ebiko- e- roka, na mono mono buna abana abarabu. Abana yaani rende babwate ekieni ekere obariri rende ekegusii toratebe ng'a obariri. Yaani baria babwate emechando, amorore iga amosesukanie iga omobiere oyo obwate. Ng'a igo ng'a abanto aba abamwamu ng'a tari rahisi kogenda oye eh nonye nko nkogenda bire lakini teri koba rahisi mono mono abanto abarabwo. That's why ekoba ekero abana bare abake Abana abana abake abake. abange iga ekero bakoiborwa, ebare abarabwo. Eeh. That's why abana abake abange bagotwara emechando ya ebiiri. Ee, naki rirorio kororire ebi- ebigori bieto ntotu baria twakinete kare, ekware konyora omong'ina oo- otosonerete nonya na akagete iga ng'a. Ngocha narenge agwo, ngocha narenge agwo, ng'a mobekere egete, Ee. gose mobekere chianga chimbari. Ee, ng'a yaani monto otabase komosiarera. Eyo. Bibe ng'ina ebigotanga. Bisa gose nase eyanga, Ee, bi affect bi- omo- bi affect omobere. Yes. So, e- e- ebi- ebinto biria ebinge biaka affectirie abana. Abana mono, Abanto abake abanene ne ake sana, lakini ase abanto kegokuna mono nabana. Iboka abana b'emetienyi emetienyi emerere iga buya iga, kamonyora iga tari komotiga. Ere tari gwancha kwaya, iga akwenyora, lakini namanyete, naende ekero asio areire omonto okomanya are ng'a. Ekiagera iga agogutoka, oigwe omobere okorire ki? Ogusuire. Yes. Buna nao naye kwarenge enchara, ekero kwarageire, okoigwa ng'a bono nabwenire. Nere nabo ere the same. Eona. Eh, bono iga ebibiriri ase anse amo y'abana iga ego- e- ase gusii aba- ebigoita abana mono elate ere igoro mono kobua abanto abanene. Abanto abanene naende na tari bono tari rahisi, tari rahisi gokwa, nabo akogwenigwa. Nabakorigerigwa enchera ende, lakini yabaa nere koenda very fast. Iga ebinto biria ebikobasuguma ekiagera amanyinga na amarere, ebinto biria ebikobasuguma bwango, naende etariri neri ng'a iga akoyia riberera. I- i- Ke ebinto biria bigendete komosuguma, ne riberera eri rire igoro. Naki nakoboria riswali rire ng'a, eh, ah, eh, omwana nkorwa arenge esukuru, omeire na omonto iga para, Omonto oyo iga banchanire amanyinga ase eng'encho bwate abana no amanyinga akong'usana. Bang'usanire orosio nkoro rwarenge esukuru para. Eh, kera omonto omosiareire ebiiri. Duration ing'ani ng'aki omonto oyo ebinto ebi bikomoruma, mbiire week, mbiire rituko erimo, mbiire Mbiri koira nonya na etageka. Buna amosiarire iga biamokuna. Ochakire koiguna nebinto bikomua are korwa omobere oye ime, bikoruma, bikomobeta Igo buna omwana chise- oria- abwo abwo buna amosiarire iga, Igo omwana oripo are aria nabo ara na abwo mwao. bagochangarara bono achake goteba nakure na erieta mono bagotumia oyoikire komanya gokwana erieta ng'a nakure nakure agoteba ng'a aigwe yaani a- eng'encho aigwete bono omobere okoyia naende akoigwa na ebinto bikomo bikomobeta buna chisindani bikomotocha bono gakochakera aria buna buna biasoa omobere iga. Igochakerwa gokuurerwa, ekiagera nainche ni- naroche engaki twaye nga abake ekero tware kogenda buna kare, kare omanyete chitinga echi chiarenge are sana, Yes. twagachiria etinga are sana. Mm. Ninyorete rimo tokagenda ase akorokwa aria ebiosi rogoro obosansa rogoro, Yes. ekero toroberete etinga iga, erochi na ere kare tware kobeka ere naende ebituma tari ebi ore ere bakogenda enusu motorero. Eeh, kare omonto akogenda Omonto akogenda ebituma nabo eme- motorero ikomi. e- etebe, egentuntu omanyete motorero, Yes. etebe bika omorwe. Bono ritorero eraini. Omong'ina onde agatacha omwana gete, ekero kiarenge rietwa ariko kera omonto yaigererete ebiaye, aria ase ogonya gosukia ng'orong'oro. Omong'ina oyo kumbe omokunire, otachire omwana oria omobiaire. Tochi rikara intwe tware kobeka bikoroto, tware gotacha nse. Bono okoboko okogoro koria yamotachete iga. Akamoa ebiiri. Omwana oria akamanya gosoa agochangerera are ng'a aiga ai nakure, nakure, nakure, ing'o ogokuna? Inyarebe. Igo ah, tari lasima amaiso. Tari lasima buna akomokune nonya Iga nonya ogokuna nonya okokuna, okoboko iga nabo akomokuna bigende rioka. Eh, omwana oria agachangarara ai nakure, nakure, bono togachaka korenga rende na ingiki aba, ng'o orenge nere? Omanyete naende si ajabu, naende rioka riaye ndire oo risinini. Mm. Omonto onde akamanya korenta ekerengererio gwise tore ng'a oyo osiareire, twabwatire omanyete omong'ina oria, oyo osiareire tiga arete ekenagu ekiomo amoake amanyinga akore ki? Amanyinga aro. Erio nakaigure ng'a bono ekenagu ekero gwaakirwe ekenagu, amanyinga gasokire, Riria gwa- bono arigereria amanyinga aria ogwa- eh, bono bang'aini. ogwa gwene.

Obomanyi obo ng'a amo okwo namanye ng'a akore ki? Arwe. Omwana oria akabwena. So, eke negento kere ekemo kiabo kere gusii getae. Omwana omwana ekero abwena, na omong'ina oyo agacha kobwena. Bono yaya- e- e- ere bono tochi- Akabwena kobwatokwa. Aka- akabwena kobwatokwa. Yeah. Tari ng'a akabwena bikarwa omobere, akabwena bikabwa akabwatokwa, akagenda bwoye lakini tai- tairaneti ati ng'a agatiga obobosi boria. Naende bono iga iga, abanto torochia nabange barenge, Eh. bono abanto bakamoboa. Abanto bakabeka emage ng'a oyo akobekerwe ase agwo omobaga, ase agoika. Omong'ina oyio akamanya igo akagenda bwoye gose agacha gotoma omonto omoya agacha komoiyeria ribose. Igo ekintware gotebia omorigereria ng'a ebibe ebi erio bire bie ching'encho chinyinge lakini ebi nebimo biabo ebi twakwanire ng'a bikogera omonto tatara, tanyore obosibore bwaye bw'ogotara nabageni, na bache onyarebe atagende nonye nomoiseke oye ekiagera okogenda ogochia koreta omochando, nigo ogakobwatigwa ng'a ng'oche taa. Yes. Abanto aba konya buna bamenyete iga ntonto twanya korora egento eke. Igo ng'a nkomanya arere bweka, bweta nkoba ere enka yaye. Naki ekogera bateba abagusii batebete ng'a ng'a mbuya oborogi bwa botuko ekiagera omonto obotuko egotuoma taroche kaini, kobua oyo omogaso okororekana ng'a nyarebe okora ki? Osiarere omwana oye. So ebibiiri ebi, buna gwatia ekero gokora naende egento kende ng'a abanto aba abanene nabarabwo, nabarabwo bono ebibe bire rahisi ko- kobibwata na bagokobiaa. Mpaka nonya na ogosiarerwa oko goika Aa- aa- agogosiarera naende ako ebi tobwate ebinto bibere. Agogosiarera naende Naende akobie. akobie, Yes. bono ebi ebire ebikong'u mono, ekiagera tayari ogosimekeire naende okobieire. Bono iga iga chinchera ibere chigokora ki? Chikorugi chikorigigwa, ng'aki okobwene ase ebiria agosiarera. Naende engaki y'okobwena birusigwe, oruserigwe omosii goika onyore otakoreti ki? Otabwati. Igo ekero okorigereria rende nabo okonyora ng'a omogosii nabo are omogosii namanyete ebinchera are gokora ebinto ebi bionsi. Yes. Nabo namanyete chinchera chiokobibwenia naende chinchera chiokobirusia. Lakini naende ekeroo ore line eyemo. Ekiagera bagoteba ng'a onye gogosoka isiko kabere, tokogwena. Yaani onye kore omorogi. Yaani igo enchera ende ng'enche kore omorogi, naende kobibwate, norware buna tokogwena. Ngoteba arenge ng'a eh, otemire korwa isiko biangire, igo oyio bono, abanto ba suspect ng'a oyo iga, na oyo ogosoka isiko kabere. Kata nabo ere iga na omonto ore goso nabo naende takobwena, eh, tare kobwena. Ase eng'encho, iga abwate rirogi ara kabere, ria botuko, na eria mogaso. Bono tari kobwena. egento ekio gekobea kere ase are rioka. Yes. Bono ekero ore konyora ng'a ekero asinyire ng'a tari kobwena iga akobera bwoye. Oyo ore gotoka ng'a nko oyo oyo enchera akorusigwa ere eng'ao na enchera omonto akobwenigwa. Oyo obisiareirwe otarabiewa enchera eng'ao akobirwa akorwarigwa. Na oyo obieire iga akorwarigwa enchera eng'ao. Nabo banyagitari mbare ororo bakobwenia baria basiareirwe. Torachakera oyo obieire. Eh, otara ota- yani oyo obieire tari nonya osiareire lakini oyo obieire bono biabeire ase are permanent yes Eh, ng'aki akorusigwa omonto oria omonyagitari bare kogenda ba- abanyagitari mbaro To- omanyete abanyagitari eh, buna abange lakini abanyagitari mbaro baria bamanyekanete ng'a aba nabwo bakorwaria eh, egento eke Mm. ko bare kogenda barigia eng'ondi Yanyenywe, na binto binde biakorwa ororo gwe chimbimoro, omume kw'amaiso, na binto binde birobio biare gokorwa bono nti bi- to- totabwati ande akworokia ng'a nabo bigokorwa iga. Omume mono ng'o nigo otumeka yarenge riiyo riaye, omume kw'amaiso ebinto biria bono biachia ko koera korwa ase amaiso aria obirusigwa, naende mbare ororo bagocha babakorera ogotema ng'a amaene biakorire ki? Biarure oo. Biarure oo. Bono naende iga are koretwa ekenyoro, otarigwa. oteba ng'a riria konyora nonye momoroche buna momoroche, rero okorire ki? Obeire buya. Obeire buya. Yaani iga enchera ende ngosi boirwe, tacha anyorwe nchera akore ki? Aitwe. Lakini nyora omonyagitari oyo okong'ainereria, naende omonto oyo acha akore amagoso, bono omonto ochia kororwa omobe nomonyagitari. Bono omorogi otigaire nomonyagitari. Bono omonto ogotigare koba omonto omobe nomonyagitari. Eeh. Bono eye bare kohakikisha ng'a okorire ki? Ogwenerete. Igo ekeng'wanso ngokorekana Eeh, kiarenge bakorwa erio arigwe orisigu. ekegusii, Very ekenyeti. serious. Eh. Egento kere serious. Erio orisigu egento eke kiagobe- kegogochanga. Mpaka ogende na engoko, na eng'ondi. Lakini Ase naende omoyega. ng'a ebarasa ego ekorangerigwa, abanto barangerigwe ebarasa, rero egento kere togokwanera, togokwanera igoro y'ebiiri eria, abanto mbare ekenyoro eke iga, babwate egento eke iga, babeire iga bagotosumbua. Esokia, onye kobwata esokia gocha bosio. Ee, bare goe- bagwesokia. Na abanto baria omanyete oria omanyete, iga agochicha, obaake agantara oyo o- o- amanyinga agakopima amanyinga. Oteba aye nobibwate. Aye omanyete nabo are ko- buna bono nare korora bakonyunyunta amanyinga aria omonto otwire ase amakara. Ee, abande mbaro bakong'ainereria, lakini mbaro abanyagitari abanyene bakorwa aria ebinto ebi. Naende onye bataiyokanga abanto abange babo tobwate ebibiria ebi. Yes. Lakini bono ekero okoagunduire, nonye bire expensive ase okorusigwa, nabo okogwena. Unless and otherwise toba kabere mogaso naende obe botuko. Togotoba, onye okogosoka isiko kabere, aye bono otasari chinsa chio okande omonyagitari.